Mae nifer o atyniadau ymwelwyr Cymru wedi bod yn dathlu Pasg llwyddiannus wrth i'r haul dywynnu yn braf dros yr ŵyl. Mi ddedodd Rheilffordd Ucheldir Cymru ym Mhorthmadog, er enghraifft, bod Sul y Pasg iddyn nhw wedi bod yn un o'r dyddiau prysura yn eu holl hanes nhw. Ac, yn hynod brysu, ar ddydd Llun y Pasg, oedd tîm achub mynydd Llanberis, nath ymateb i bum digwyddiad o fewn dwy awr ar yr Wyddfa, gyda chymorth Hofrennydd Achub yr Awyrlu, gan y Cadeirydd Elfyn Jones yn ceisio hanes. Wel, yn amlwg, ma- 'dan ni newydd gael penwythnos Gŵyl y Banc, y Pasg, ac mae yna filoedd ar filoedd o bobl yn mwynhau y mynyddoedd yn Eryri. Ac, wel, dydd Llun, dyma ddoedd o, e, gafon ni nifer o alwadau pnawn dy Llun, i gyd i weld yn digwydd o gwmpas yr un amser yn, yn hwyl yn y pnawn. Ac e, gychwynnodd y peth pan gafon ni alwad gan yr heddlu o gwmpas tua pedwar y gloch pnawn, i ddweud bod yna berson dyn yn ei ddauddegau wedi, wedi disgyn a wedi bosib wedi troi goes yn Cwm Glas ar ôl y Wyddfa. Uh, wrth ddelio hefo'r digwyddiad yna, gafon ni alwad arall wedyn gan yr heddlu yn dweud bod y dynes yn ei chwedegau wedi torri i'w ffêl hefyd ar y Wyddfa ar llwybr Snowdon Ranger. Ac tua un amser oedd 'na neges arall yn dod i mewn bod 'na rhywun wedi troi goes i fyny ar ollor y lliwedd um, sydd eto'n rhan o bedol y Wyddfa. Ac o gwmpas yr un amser pan oeddwn i'n delio hefo'r achos yna, um, mi gafon ni alwad bod yna uh, ddyn yn ei 50 wedi cael rhyw fath o um, digwyddiad meddygol, um, bosib trawiad, da ni ddim yn gwybod eto, uh, wrth gerdded i'r awr o gopa Wyddfa yn ardal Bwlch Glas. Felly oedd hyn i gyd yn bwysau mawr ar y gwasanaeth? Mi oedd o'n dipyn o bwysau arnon ni, oherwydd oedd hyn i gyd wedi digwydd o fewn ryw awr a hanner i'w gilydd, ac yn amlwg fel tîm o wirfoddolwyr, mi oedd ein pobl ni yn bob rhan o'r mynydd jyst iawn ar un adeg. Yym, a ro'n i'n lwcus ofnadwy bod yr hofrennydd o'r awyrlu yn falu ar gael, ac oedd hi gwaith da i nhw wneud yn arbennig o dda yn hedfan yn pobl ni at y gwahanol ddigwyddiadau yma ac wedyn wrth gwrs yn hedfan y pobl oedd wedi cael anafiadau i'r ysbyty hefyd ynde. Ond dyna ni, diwrnod Dydd Llun y Pasg, diwrnod braf iawn yn Eryri, mae'n siŵr bod y lle yn mynd i fod yn llawn o bobl pryn bynnag yndydi? Mi oedd o, ond mi oedd wedi dweud bod y pobl wedi cael anafiadau. Um, mi oedd yna, wrth gwrs, filoedd a filoedd o bobl ar y Wyddfa ac i gyd yn mwynhau hynna'n ac wedi cael amser da ac wedi mynd adra yn ddiogel hefyd. Um, dwi'n meddwl yna gyn gymaint o bobl allan yn Eryri dros y penwythnos Oedd rhywfaint o ddamweiniau yn siŵl o ddigwydd. Ond ydych chi'n dal i weld y y math o beth sydd yn cael sylw yn y bwletin y newyddion bob tro 'da ni'n siarad am y math yma o beth, sef pobl ddim wedi paratoi'n ddigonol ar gyfer dringo? Mi ydan ni'n gweld hynny, ac yn amlwg dros y penwythnos mi oedd 'na nifer o bobl ar y mynydd oedd ddim hefo'r offer a'r a'r cyfarpar cywir. Yym mae dal yn gynnar yn y flwyddyn wrth gwrs, a ma' tywydd yn medru newid yn gyllwy- yn yn gynnar iawn A 'dan ni yn annog pobl i wneud yn siŵr bod y y sgidia' iawn ganddyn nhw, yr offer iawn ganddyn nhw, dillad dail glaw, y map a cwmpawd, ac hefyd i wneud siŵr bod nhw'n mynd â goleuadau hefo nhw os ydyn nhw'n cael eu darllen gan y tywyllwch. Ond wrth gwrs, does 'na ddim arwyddion i'r perwyl yma wrth droed y mynydd, nag oes? Oes, ma' 'na. Ma' 'na arwyddion yn dechra' ar y llwybr Llanberis ac yn dechra' llwybr y y Pig a llwybr y llwybr y Mwynwyl, ar y prif lwybr sy'n mynd i fyny y Wyddfa. Mae yna arwyddion gan y Parc Cenedlaethol yn rhybuddio pobl am y peryglon, oes? Ond yr argraff mae rhywun yn gael efallai ydy bod nhw ddim digon cry neu ddim yn ddigon gweladwy neu mi fysa pobl yn eu darllen nhw ac yn dilyn y gyfarwyddiadau arnyn nhw. Wel, dwi'n meddwl mae 'na... mae pobl wedi rhoi i'w enaid a fynd i fyny'r mynydd. Mae... mae'r... mae'r haul yn tywynnu, maen nhw wedi dod i Eryri yy fel syniad o fynd i fyny'r mynydd ac dwi'n meddwl mae'n anodd i arwydd droi pobl yn ôl adeg ynny.